Helo bawb a chroeso nôl i Taro gyda Nia. Wel heddi fi'n mynd i wneud darlleniad mis Chwefror 2026. So ni'n mynd i edrych ar egni'r mis, ni'n mynd i gael beth falle bydd sialens y mis, a wedyn ni'n mynd i gael gair o gyngor wrth ysbryd i orffen y darlleniad heddi. Yn gyntaf heddi fi'n mynd i gymryd carden o'r dec ma. Yr wisdom of the oracle yw un o'r dec yma. Jyst i gael egni cyffredinol y mis, neu neges cyffredinol y mis i ni fan hyn. Gewn ni egni cyffredinol mis Chwefror ar gyfer yn grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube, please. Gewn ni egni ysbryd. Plîs, egni mis Chwefror. Hei, a egni mis Chwefror yw'r cerdyn, glanhaiwch e lan, oce? Okay? Mae fe'n gweud clean it up, oce? Okay? So mae angen i chi y mis Chwefror glanhau rhywbeth. Felly bod rai o chi yn cael uh, Mach o glanheuad gwanwyn, ok, a clyro lot o bethe mas, cael gwared pethe yn y tŷ sydd ddim angen arnoch chi ragor, neu falle bod e jyst yn meddwl mae eisiau chi um, gymoni eich bywyd mewn rwy ffordd. So, falle elfennau o'ch bywyd chi sydd ddim yn, yn rhedeg mor rwydd ag allan nhw fan hyn. Okay? So, Dyna'r neges, ok? ok? Glanhauwch lan naill lle le chi'n byw, neu neu'ch gwaith, neu ta beth fel yna, ok? Neu glanhauwch lan eich bywyd. Cewch gwared ar stwff sydd ddim yn sydd ddim angen arnoch chi ragor, ok? Felly bod chi wedi tyfu mas o pethau, neu felly bod dim angen pethau fel yna arnoch chi, ok? Mis Chwefror, gadewch nhw fynd. Glanhauwch pethau lan. Oce? Diolch ysbryd. Nawr de. So ni wedi cael egni cyffredinol y mis. Nawr gewn ni egni mwy penodol y mis, plîs, ysbryd. Beth yw egni penodol mis Chwefror? Ww, a honna mae'n dod mas. Na de, Mae honna i fi wedi dod mas ar ei hochr. Okay, mae rai pobl yn derllen cerdiau sy'n dod mas ar ei hochr. I fi, mae hon... Ti'n mynd bach rhwng ffordd wyth i fi fan hyn, oce? Okay? So fi'n mynd i gymryd hon fel y pimp o bentacle rhwng ffordd wyth. Nawr, os bydd e'r pimp o bentacle rhwng ffordd iawn, bydden ni'n gweithio chi chi'n timlo mas o bethau ar y foment. Chi'n timlo um, fel se pethau mewn mlaen hebddo chi. Chi jyst yn timlo fel se pethau... Fel se chi ddim yn cael eich... Um, felly cadw yn y lŵp ar y foment, felly bod chi'n timlo mas o bethau, felly bod pethau mewn mlaen um, yn bywydau pobl arall, dych chi ddim yn rhan o fan hyn, oce? Okay? So, 'na beth bydde'r neges 'na, ond wrth bod ni'n troi fe rownd, mae hwnna'n gweithio fi, smoch chi'n timlo cymaint mas yn yr oerfel ragor, oce? Okay? Chi'n timlo nawr fel se pethau'n dechrau felly setlo i chi ym mis Chwefror, a smoch chi'n timlo'r timlad yn o gael eich gadael mas o bethau ragor. Felly bod chi'n cymdeithasu mwy yn mis Chwefror, oce? Okay? Felly bod chi'n... Um, gwneud pethau chi'n joio fwy yn mis Chwefror, oce? Okay? Ond wedyn ni, mae hon wedi dod mas fel lyn, achos na fel weles i ddyn dod mas, oce? Okay? So, yn y rhwng ffordd wyth wedyn ni, smo chi'n timlo cyment mas o bethau yn mis, mis Chwefror. Chi'n timlo tymed bach fel ra, fwy fel ran o rhywbeth, fwy fel ran o dîm, fwy fel ran o rhywbeth ffrindiau neu rhywbeth fel yna. Oce. Neu falle yn eich perthynas, falle bod chi'n teimlo yn fwy cytbwys yn eich perthynas a mwy rhan o'r berthynas. Oce. Diolch, Ysbryd. Nawr ten, Ysbryd, gewn ni plis sialens. Sialens mis Chwefror ar gyfer yn grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube heddi. Sialens mis Chwefror, plis, Ysbryd. O, reit. A sialens mis Chwefror yw'r saith o gleddyf. Nawr, mae'r saith o gleddyf yn siarad am uh, rhywbeth sy'n um, yn annibyniadwy yn eich bywyd chi, rhywbeth sydd felly ddim yn wir, felly bod chi'n ffindo mas gwybodaeth am rhywbeth neu rwy'n um, sy'n dod am achos sioc i chi, rai o chi, oce? Okay? Mae rwy'n fan hyn wedi bod yn, falle mynd tu ôl eich cefen chi am rhywbeth, oce? Okay? Mae elfen fan hyn o rhywun sy'n annibyniadwy fan hyn, oce? Okay? neu rwy'n sy'n sy anniogel mewn rwy ffordd, oce? Okay? So wedyn i fan hyn, eich sialens chi yn ystod mis Chwefror yw edrych mas am egni fel hyn. Felly bod rwy'n yn mynd tu ôl eich chefen chi ynglyn â rhywbeth, oce? Okay? So gwyliwch mas am bobl wedig pobl wedyn ni le chi'n gweithio. Gallai fod rwy'n nhw'n mynd tu ôl eich cefen chi'n neud rhywbeth, oce? Okay? Mae hwnna'n neges i rwy'n, oce? Okay? Mae rwy'n yn mynd tu ôl eich cefen chi i weud rhywbeth wrth rwy'n neu wneud rhywbeth sy'n neud i chi edrych ddim mor dda. Uh, mae timlad i fi fan hyn bod rwy'n yn genfigenus o'n o'ch chi. Okay. Uh, mae hwn yn rili really neges penodol i un o'ch chi, okay. Um, A wedyn ni bod angen i chi wylio mas am y person yma. Okay. So na sialens chi uh, mis yma, y mis Chwefror. Drychwch mas am berson sydd ddim sydd ddim yn ddibynadwy i fan hyn, okay? Rwy'n sy'n... Rwy'n sydd ddim... Mae teimlad... Mae fi'n teimlo ar y foment, mae teimlad... Chybod amser chi'n teimlo fel cringe, chi'n gwybod? Fi'n fi teimlo fel yna ar y foment, so mae rhaid chi wylio mas am y person yma. Mae hwn yn neges i un o chi, oce? Okay? A drychwch mas, drychwch mas am y person un, achos dylech chi ddim yn ymddiried yn, ynddyn nhw, oce? Okay? Achos ewn nhw i weid eich straeon chi neu'ch uh, cyfrinachau chi wrth bobl arall. So byddwch, byddwch yn wyliadwrus, oce, okay, fan hyn. Dyna neges y mis fyna. Oce, okay, diolch ysbryd. Gawn ni nawr, please, dy gair o gyngor di neu neges fach wrtho ti am y mis. O, reit, oce. Okay. A beth sydd wedi hedfan mas fan hyn yw'r deg o ffin. Nawr mae'r de gwffin yn siarad am gario lot, ok? Lot o gyfrifioldeb, lot o wyniath pethau. Mae'n gweithio fi bod chi'n cario gormod ar y foment, ok? A mae angen i chi adael peth pethau i fynd. So wedyn ni yn mis Chwefror, drychwch ar beth i chi'n neud yn eich bywyd. A drychwch beth sy'n sugno'ch egni chi. Okay? A'r pethau mae sy'n sugno'ch egni chi, meddyliwch am un neu ddoi beth allwch chi gael gwared o mas o'ch bywyd. Okay? Dyna neges ysbryd fan hyn. Drychwch ar un neu ddoi beth neu'r mis yma, Allwch chi jyst tynnu mas o'ch bywyd. Sy'n rhaid bod chi'n neud e, ok? Felly bod cyfrifioldeb dych chi at rwy'n felly bod chi'n neud um, rhywbeth yn y gymuned a sy'n rhaid bod chi'n cymryd e gyd arnoch hunan, fellwch chi rannu, rannu'r rôl gyda rwy'n arall neu rhywbeth fel yna. Fath na o egni, ok? Mae angen i chi fan hyn rannu'ch cyfrifoldebau wedyn ni. OK. So meddylwch am na ym mis Chwefror. Diolch ysbryd. Right, fi'n mynd i gael eglurhad ar y cerdiau yma nawr. Eglurhad ar y cerdiau yma. A mae hwnna'n dod nôl, y deg un o, o ffyn, yn dod nôl i'r cerdyn sydd gyda ni fel egni cyffredinol ym mis. Gnau, glanhau pethau lan, OK? A cael gwared stwff sydd ddim angen arnoch chi ragor, oce? Okay? A mae hwn rhywun peth fan hyn, cael gwared cyfrifioldebau sydd ddim rhaid bod chi'n cymryd arno, oce? Okay? Mae, rai, mae, mae angen i chi ysgafnhau rhywle fan hyn, oce? Okay? Mae eisiau chi ysgafnhau rhywbeth. Diolch ysbryd. Gam ni nawr, plîs, egli'r had ar y pimp o bentacle rhwng ffordd wyth, plîs, ysbryd. Beth yw egli'r had? y timlad. Ww! Oce. Okay. A mae'r un wedi cwmpo ar llawr a fi oli. A gewn ni weld beth yw i. A'r cerdyn nath gwmpo ar y llawr oedd y tri o gleddyf. Oce. Okay. Mae'r tair cleddyf yma yn torri'ch calon chi. Oce. Okay. So mae hwn yn gweithio fi bod chi wedi bod trwy tor calon neu chi'n mynd trwy amser torcalonnus ym mis Chwefror. Okay. A wrth bod hon yn dod lan gyda'r pimp o bentaclau rhwng ffordd wyth, mae fe'n gweithio fi bod chi'n dechrau mis Chwefror tynnu cwbl o'r gleddi fi'n mas o'ch calon. Okay. So, amser mae'r tair, tair cleddif yn y galon, na'r amser gweitha Ok, neu'r amser lle chi'n timlo yn rili really dorcalonnus, chi'n timlo yn, yn isel, ok, a chi'n chi jyst yn timlo'n rili really boenus tu fewn, ok? Pan i chi'n dechrau tynnu'r cleddyf i'r mas, achos chi gall dynnu'r cleddyf i'r mas o'r, or calon, ok? Chi sy'n gallu gwella'ch calon fan hyn. Byddwch chi ddim yn timlo cymaint bod chi mas o bethau, mas yn yr oerfel. So mae ysbryd yn gweithio chi fan hyn, Mis Chwefror, dechreuwch fy mas falle. Dechreuwch gymdeithasu. Er nag yw'r cerdyn cymdeithasu wedi dod mas dyn ni fan hyn, trio cwpane bydde hwnna, oce? Okay? Ond mae timlad y fi fan hyn, mae, mae, mae egni trio cwpane yn dod trwyddo i fi fan hyn, oce? Okay? Fi'n gwelen yn feddwl. A wedyn i fan hyn, mae amser i chi pyd o timlo mas o bethau yna, rowch eich hunan yn ganol rhywbeth, oce? Okay? Rowch eich hunan yn ganol grwp o ffrindiau, neu ceirwch mas, ceirwch mas i joio, oce? Okay? A helpif hwnna chi i dynnu'r cleddyf yn mas o'ch calon, oce? Okay? Bydd, bydd hwn yn helpu chi wella. Achos di chi ddim yn timlo mas o bethau, felly bod chi'n cymdeithasu gyda'ch tili, oce? Okay? Felly bod chi'n um, just wneud rhywbeth sy'n sy dod â pleser i chi, fel um, wneud um, wneud rhywbeth newydd fel dosbarth celf neu rhywbeth fel yna, okay? neu canu, neu te beth, te beth chi'n neud, okay? Wedyn ni fan hyn, newch y pethau yna, fel bod chi ddim yn timlo cymaint wrth ych hunan mas yn yr oer fel fan hyn, okay? Mae angen i chi dimlo nawr, mae'r allwedd da chi agor y drws, a chi wedi agor y drws fi'n timlo fan hyn yn barod, okay? Chi'n dechrau dechrau gwella'ch calon o ty beth sydd wedi bod yn daw'r calonus yn eich bywyd chi, fan hyn, oce? Okay? Eglur rhai ar gweddill a fy ni drwyddyn nhw gyd, oce? Okay? Diolch ysbryd. Um, allwn ni eglur rhai'r saith o gleddu fan hyn, please. Beth yw'r person yn ei? Pwy yw'r person yma neu'r sefyllfa yma sydd ddim sydd yn ddibynadwy a mis chwefror, please ysbryd. Gewn ni please eglurhad. Ww, wel, wel, wel. A mae'r person yn, yn ddiafol bach. Okay? Mae fe'n ddiawl bach. Um, fe neu hi, okay, fi'n gweud fe achos Mae'r diafol yn edrych fel dyn, a'r hwn gallu fod dyn menyw, neu unrhyw beth arall, oce. Okay. So, waw, oce. Okay. Mae rwy'n yn rhoi temtasiwn i chi falle fan hyn, oce. Okay. Um, chi'n gweld fyna, mae fe'n dyla mas i law, tri a tynnu chi mewn ato fe, oce. Okay. Tynnu chi mewn at demtasiwn at rhywbeth. Gallai fe fod yn demtasiwn ar gamblo, neu efed gormod, neu uh, smygu unrhyw beth fel yna, oce. Okay? Um, rhywbeth sy'n demtasiwn i chi, mae'r person mae'n trial dyn i chi mewn, oce. Okay? Ond gwyliwch mas amdani nhw, please gwyliwch mas amdani nhw mis yma, oce. Okay? Achos dyn nhw ddim yn ddibynadwy, dylech chi ddim ymddiried yn y person yma, Okay. So byddwch yn wyliadwrus pwy sydd felly'n troi lan yn eich bywyd chi yn mis Chwefror wedyn ni fan hyn. Gallai fod rwy'n um, gallai fod rwy'n newydd yn dod mewn i chi fan hyn a chi, maen ma nhw weld, o, maen nhw weld yn berson really nice, o, felly, felly mewn cariad, felly bod chi'n ffansio'r person yma, oce? Okay? falle bod nhw'n olygus a chi'n meddwl, o oh, ie, yeah, mae'r person yn, yn, yn really lovely, ond pidwch ymddiried yn nhw wedau, mynd yn, oce, okay, mae hwn yn neges i rwy'n fyd, oce. Okay. So, pidwch ymddiried yn y person yma. Cydwch eich, um, cydwch eich ffiniau lan, ti'n meddwl bach, oce. Okay. os ych chi'n cwrdd â rwy'n newydd ym mis Chwefror fan hyn. A wedyn ni, wel, dyma'ch sialens chi, oce? Okay? So, pidwch, pidwch cael, pidwch cael eich, pidwch cael eich, eich sgymo gan rwy'n chwaith, oce? Okay? Achos fi, fi yn gweld y saith o gleddi fel cerdyn sgymo weithiau. So, um, ie, yeah, pidwch cael eich sgymo a pidwch roi mewn i demtasiwn. Okay, next challenge chi am mis Chwefror fan hyn. Okay. Diolch ysbryd. Right. Gewn ni nawr, please, eglurhad ar y deg o ffyn. Gewn ni nawr, please, ysbryd, eglurhad ar y deg o ffyn. Eglurhad ar y deg o ffyn i'n grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube heddi, mis Chwefror. OK, eglurhad y deg o ffyn yw gwas y ffyn. OK, mae gwas y ffyn yn dod â egni ifanc, llawn pasiwn, llawn uh, gobeith mewn i chi, OK? So o wedyn ni fan hyn, wrth bod chi'n cael gwared, gallai fe ddod â newyddion mewn hefyd am gyfle newydd uh, mewn rhywbeth creadigol. Ww! Oce. Okay. A wedyn ni dyna beth yw hwn i rwy'n. Fel y fel elfanodd y garden de, oce. Okay. So mae ma, ma opsiynau newydd yn y mewn i chi fan hyn sy'n falle ni chi'n dimlo llawn pasiwn a, a, a timlo'n abaithiol am y dyfodol fan hyn. Okay? So os ych chi'n cael gwared cwbl o'r pethau yn sy'n tynnu eich egni chi lawr, sy'n drwm arnoch chi, sy'n cyrio'ch ar eich cefen, oce? Okay? Ar ôl chi adael y pethau yma fynd, byddwch chi'n timlo llawn pasiwn eto. A byddwch chi'n timlo llawn pasiwn eto at rhywbeth newydd fan hyn wedyn ni, oce? Okay? A byddwch chi'n timlo llawn egni fan hyn. Lot o egni fan hyn. So wrth bod chi'n cael gwared y cwbl o bethau sy'n drwm arnoch chi, bydd e'n rhoi fwy o egni i chi am mis chwefror. Oce, okay. diolch ysbryd. Oce, okay, beth fi'n mynd i wneud yna? Fi'n mynd i edrych ar rein um, yn ei gyfanrwydd a Edrychwn ni... Edrychwn ni gynta de, os ni'n gweld hwn fel um, cariad, os i chi'n edrych am gariad newydd, wedyn i chi wedi cael eich calon wedi torri yn y gorffennol, chi wedi tymlo o'r blaen fel se chi mas o bethau, chi wedi tymlo tyma bach mas o'r lŵp gyda bobl, falle bod chi wedi cadw chi hunan wrth pobl, achos bod chi wedi cael tor calon. Ond nawr mae hwn yn dechrau troi rown, a chi'n dechrau tynnu un o'r cleddi fe, un neu ddoi o'r cleddi fe mas o'ch calon, ok. So wedyn un mis Chwefror, triwch symud mlaen o'r gorffennol fan hyn, ok. Os ych chi mewn perthynas ar y foment, mae rhywbeth wedi digwydd yn ddiweddar sydd wedi rhoi los i chi, sydd wedi anafu chi fan hyn, ok. Um, chi di bod yn teimlo fel sy'ch chi wrth eich hunan rwyfaint er bod chi mewn perthynas, ond nawr mae hwnna'n dechrau newid, ok? A mae'ch calon chi'n dechrau gwella. Felly bod, bod eich partner chi di upseto chi am rhywbeth, ok? A mae fe di rili really anafu chi. Mae fe di bod yn rhywbeth sydd ddim wedi eistedd iawn gyda chi, ok? Ond nawr mae'n amser i symud mlaen o hwnna. wedyn ni fan hyn. Um, a dechrau gwella'ch calon, oce? Okay? So gwellwch eich hunan fan hyn, o beth bynnag sydd wedi anafu chi wedyn ni fan hyn, oce? Okay? Os ych chi'n edrych am gariad newydd wedyn ni, watchwch mas am pwy i chi'n ymddiried ynddo ym mis Chwefror, oce? Okay? Mae rwy'n mynd i ddod â temtasiwn mawr mewn i chi, oce? Okay? A chi'n mynd, chi mynd i moyn nhw, oce, okay, fan hyn wedyn ni. Ond, dyn nhw ddim yn berson i ymddiried ynddo. So wedyn i fyny, os chi'n cwrdd â rwy'n chi'n rili really ffansio nhw, chi'n rili really moyn just cael tymach o hwyl dyn nhw, right? Oce, okay, cyrwch mlaen i wneud e, ond byddwch yn ymwybodol, cofiwch Pido ymddiried yn nhw. Nid yw'r person yn mynd i fod yn berson hir dymor i chi, okay? Maen nhw'n mynd i fod yn berson sydd jyst tymau bach o hwyl, wedyn ni wrthoch chi. Os tawch partner chi sy'n fan hyn, wedyn ni, mae angen chi ffindo mas yn gwmwys beth sy'n mynd mlaen gyda nhw yn ei bywyd ar y foment, okay? Achos felly bod eich partner chi ar y foment ddim yn gweud popeth wrthoch chi. Okay? Falle bod nhw mewn fwy o ddilled na beth i chi meddwl bod nhw mewn. Falle bod nhw yn ifed fwy na chi'n meddwl bod nhw'n ifed. Rhywbeth fel la, oce? Okay? Mae rhywbeth yn mynd mlaen fan hyn wedyn ni, os chi'n mewn perthynas ar y foment, i chi ddim yn gwybod am. Okay? A so fi'n gweud bod nhw'n cheto, ond o'ch chi'n ydyn byd fel la. So fi'n timlo na, fi'n timlo taw um, egni o, maen nhw'n neud rhywbeth smoch chi'n gwybod am fan hyn, Um, fel fi, felly bod nhw'n hel arian ar gamblon neu rhywbeth, neu felly bod nhw... Felly bod nhw'n neud fwy o'r lot yr un o beth maen nhw'n gweithio chi, oce? Okay? Lle hela deg pint, maen nhw'n hela ugen, neu rhywbeth fel yna. Rhywbeth bach fel yna yw e, oce? Okay? Um, so, triwch, os ych chi mewn perthynwch, triwch siarad â'ch partner mis yma, jyst i ffind o mas y pethau yma, oce? Okay? Achos ar y funud, smoch chi'n ymddiried yn nhw digon, A mae angen i chi ffindo mas beth sy'n mynd mlaen fel bod chi, chi gallu dod dros hwn, oce? Okay? Neu felly bod chi gallu helpu nhw mas o hwn, oce? Okay? Os oes rwy broblem dyn nhw fel goryfed neu'n beth fel yna, oce? Okay? Mae angen i chi siarad â'ch partner. A pidwch credu popeth maen nhw'n gweud, oce? Okay? Achos fi'n credu bod nhw'n ma nhw cwato rhywbeth wrthoch chi. Okay? Felly to rhywbeth bach, bach, bach yw e, okay? rhywbeth sydd ddim yn bwysig. Ond mae angen i chi siarad yn nhw i ffind y mas y pethau yma. Mae hwnna'n neges i rwy'n wythnos yma. A fi'n cael lot o negesion ar y foment penodol i i fel un person, oce? Okay? So er bod y darlleniad yma yn gyffredinol, byddwch chi'n gwybod os taw'r, os bod y neges yna i chi fan hyn, oce? Okay? Achos fel fi'n gweud, fi'n cael weithiau negesion penodol yn dod drwyddo, oce? Okay? Um, ond fel fi'n gweud, chi'n gwybod os yw'r os yw'r neges mae'n addas i chi, os nag yw e, sefwch falle bydd neges mwy addas i chi'n dod mlaen okay, yn, yn, y, yn y pethau nesaf sy'n dod. So, gyda hwn, wedyn ni, mae'n rhaid chi adael rhywbeth i fynd er, er mwyn bod chi'n cael fwy o hwyl yn eich perthynas, okay? Yym, neu bod chi'n cwrdd â rwy'n newydd sy'n mynd i ddod â lot o hwyl i chi, chi, felly bod nhw'n ifancach na chi fan hyn, okay? chi'n mynd i gael lot o sport yn nhw. Ond wedyn i fan hyn, neu yw hwnna'n rhywbeth hir dymor os ych chi'n cwrdd â rwy'n newydd ar, yn mis Chwefror, okay? so mae fi'n gweld bod e'n rhywbeth hir dymor, achos maen nhw'n demtasiwn i chi, okay? ond allwch chi byth ymddiried ynddyn nhw. Okay? So wedyn ni, joiwch Joiwch yr amser gyda nhw, ond pidwch meddwl amdano fe fel rhywbeth hir dymor, oce? Okay? Os ych chi'n cwrdd â rwy'n newydd ym mis Chwefror. Um, fel fi gweud, perth perthynas, felly bod, felly bod eich Felly bod eich partner chi yn erfyn gormod wrthoch chi'n fan hyn? Yn disgwyl gormod wrthoch chi? Oce, okay, so, gadewch nhw wneud tymed bach fwy. Oce? Dodwch pethau fwy ar eu plat nhw fel bod chi'n cael amser i wneud rhai'r pethau chi moyn yn symud mlaen fan hyn, oce? A roi, bydd hwnna'n rhoi lot o egni newydd i chi fan hyn, oce? A fwy o basiwn. A gall hwnna'n neu chi dimlo lot yn well. Achos fel chi'n mynd o'r person hyn sydd wedi cael ei clymu fyna, oce? Llawn, yr, yr, yr prenyn i gyd tu ôl iddi, a mae ma ar dan, oce? Okay? A wedyn chi'n mynd i fod y person yma sy'n really hapus, nido lan a lawr, joio bywyd, oce? Okay? So mae cael gwared peth o'r stwff na sy'n drwm falle yn eich berthynas chi, a mynd i roi, e, beth maen nhw'n gwneud Saesneg, new lease a life, fe, oce, okay? i chi fan hyn. Diolch ysbryd, oce. Okay. Os drechwn ni ar hwn ar ein fel darlleniad gyrfa neu busnes, wedyn ni, um, chi'n dod mas o amser yn eich gyrfa le chi wedi bod yn teimlo mas o bethau. Felly bod pobl wedi bod yn gwneud uh, pethau yn y cwmni chi'n gweithio i, um, sydd wedi gwneud chi dimlo fel se chi wedi cael eich gadael mas, ond nawr chi'n teimlo fwy fel rhan o rhywbeth. Oedd hwnna rili really wedi ynafu chi bod rwy'n wedi gadael chi mas o rhywbeth. So felly oedd, oedd fel parti gwaith neu rhywbeth, a rwy'n nag o'n nhw wedi gweithio chi am y parti neu beth fel la, oce. Okay. Neu rwy'n wedi mynd mas i gino, yn gwaith a dim gofyn i chi fynd yn nhw, okay? Rhywbeth fel yna, okay? Mae rhywbeth wedi upseto chi fan hyn am y gwaith. A wedyn i busnes, wedyn ni, mae rhywbeth ddim wedi bod mynd cweit yn iawn dych chi. Felly bod partner busnes gyda chi neu beth sydd wedi bod yn gadael chi mas o bethau. Mae pethau'n dechrau troi rownd nawr. A mae hwnna rili really wedi effeithio arnoch chi fan hyn, okay? Dyw e ddim wedi bod yn rhywbeth nais, maen nhw wedi gadael chi mas o bethau, ond nawr mae pethau'n dechrau newid a chi'n timlo fwy na'r fel sy'n chi'n cael fwy o afel ar eich busnes dos, ta busnes yw hwn, oce? Okay? Pidwch cael eich sgymo mewn busnes wythnos me, oce? Okay? Hwna'n neges rili really bwysig, a pidwch ymddiried mewn rhywun sydd gyda chi yn y busnes, rhywun sy'n gweithio i chi, neu os ych chi, os taw gyrfa yw hwn wedyn ni, pidwch ymddiried y rhywun chi'n gweithio da, oce? Okay? Mae nhw'n demtasiwn, oce? Okay? Felly bod rhywun mae'n dechrau, dechrau um, perthynas gyda chi yn, yn y swyddfa, right? O ie, mae fe'n demtasiwn, ond twch chi byth ymddiried yn y person yma. Okay? So fi just moyn gweud nawr ddo chi. A wedyn, mae rwy'n felly yn y gwaith gyda chi, yn mynd tu ôl eich cefen chi i weud rhywbeth felly wrth eich bos chi neu rhywbeth fel yna, ok, a mm, bydden ni ddim, bydden ni ddim yn ymddiried y pobl yn gwaith gyda chi y mis chwefror os oes rhywbeth pwysig gyda chi ar eich meddwl. Ok? Bydden ni ddim yn tristo neb. Oce, okay, mis ma gyda hwn. Achos gyda'r saith o gleddyf a'r jawl, wel, na, achos mm, lle mae ddod yn ôl i, i gnoi i chi, oce? Okay? A wedyn yn y gwaith, os allwch chi rannu'ch dyletswyddau felly, ac fi'n teimlo fel lot o chi'n cymryd arno gormod fel hyn, neu felly yn eich busnes, felly allwch chi rannu uh, eich pwysau gwaith, a wedyn byddwch chi'n timlo mwy ysgawn, byddwch chi'n timlo fwy o basiwn i symud mlaen gyda'ch busnes neu yn eich swydd fan hyn, okay? Wrth bod chi'n cael gwared peth o'r pwysau yma sy'n arno chi, rannu peth o'r pwysau yma, bydd e'n rhoi'r egni yma i chi i symud mlaen yn llawn pasiwn ag egni, okay? Diolch ysbryd. Os drychwn ni ar hwn fel arian, wedyn ni um, chi wedi bod yn timlo timlo'n bach mas o bethau gyda chariad, os mae chi'n siŵr beth i'n neud efo. Nawr chi'n dechrau timlo fel, o, right, mae pethau da fi roi'n arian mewn i fi'n neud ti'n mynd bach fwy o arian nawr. Felly bod chi wedi cael ti'n mynd bach o um, fwy o arian yn y, y swydd neu beth fel yna. Mae rhywbeth wedi bod yn torcalonus i chi'n neud ag arian. Felly bod chi'n teimlo, just, oh, os mae fi'n neud digon, mae eisiau fwy o arian i fi, fi'n neud dim, fi'n ffili bwco gwyliau, fi'n ffili fi ffili prynu angenrhegion i unrhyw un, fi dim ond gallu talu'n biliau, oce? Okay? A mae hwnna wedi gwneud chi dimlo'n rili really isel. Ond nawr mae pethau'n dechrau troi, a chi'n dechrau dod at mynd bach fwy arian mewn weden i fan hyn, oce? Okay? A wedyn byddwch chi gallu tynnu peth o'r cleddi fynd mas o'ch calon i, i wella i dimlo'n well yn eich hunan, oce? Okay? Ac am fi'n timlo fan hyn, mae lot o chi'n gweithio'n rili really galed am eich arian, oce? Okay, chi'n neud lot fan hyn. Ok, a mae jyst rhaid chi roi tyma o brec i hunan, fi'n credu. Pidwch dod i cymryd y bwysau ar eich hunan fan hyn pan mae'n dod i arian. Chi'n meddwl lot am arian ar y foment, dweda ni. Pidwch, pidwch, pidwch, please cael eich sgymo. Byddwch chi'n cael temtasiwn i roi arian mewn i rhywbeth neu chi'n bod fel get rich quick schemes mae rhaid pidwch, pidwch, please, pidwch. Pidwch rhoi arian mewn i dim byd fel yna ar y mis Chwefror, ok? Cadwch eich arian yn ddiogel y mis Chwefror wedyn wrthych chi, os gallwch chi ddim ymddiried yn y pobl yma, ok, sy'n cynnig, sy'n cynnig yr arian yma o trwch, trwch campynt mewn i 10,000. Pidwch tristro nhw, ok? Achos mae fe'n wir. Maen nhw jyst mynd i gymryd eich campyn chi, a gewch chi ddim nôl, ok? Wedyn, um, wedyn ni, um, chi'n meddwl lot am arian, chi'n teimlo'n drwm am arian ar y foment, oce? Okay? Mae angen i chi jyst feddwl ti'n mynd bach mwy ysgafn, a pidwch becso cyn mynd am arian wedyn i fan hyn, oce? Okay? Pidwch poeni garmodd am arian y mis chwefror. Achos mae ysbryd wastad yn edrych ar eich gol chi, oce? Okay? A chi'n mynd i gael ti'n mynd bach fwy o arian bod nhw'n wedi troi rhwng ffordd wyth, oce? Okay? So pidwch becso cyment am arian y mis chwefror Chwefror wedyn ni fan hyn. Os ni'n edrych ar hwn fel iechyd, wedyn ni chi wedi bod yn timlo'r oer fel chi wedi bod yn timlo, felly bod chi wedi cael lot o ennod yn ddiweddar, neu fi'n bod fi wedi, um, fi wedi cael un peth ar ôl yn all, okay? felly bod rhaid chi'r un peth, neu bod chi'n cael un feirws fach ar ôl yn all, a so chi byth yn timlo'n iawn, okay? so y fath na egni fan hyn, ond nawr mae hwn yn troi a chi'n timlo ti'n mynd bach yn well y mis chwefror, oce? Okay? So os chi wedi bod yn dost, byddwch chi yn timlo bach yn well y mis chwefror. A bod chi wedi bod yn rhywbeth, mae wedi gwneud chi dimlo really, really isel fan hyn, oce? Okay? Ond yn mis chwefror yna, byddwch chi'n dechrau gwella. Felly bod peth o'ch chi wedi cael problemau gyda'ch calon, os chi'n sylwi fan hyn, mae'r mae calon yn cael ei, cael ei um, cael ei winio lan. Falle bod rhywun sy'n gwylio wedi cael llawdriniaeth, falle. Um, mae rhywun sy'n gwylio wedi cael llaw, llawdriniaeth ar y calon. Os dawch chi hwnna, plis gadewch fi bod yn neges i o'n iso. Dych mae'r neges yn rhoi swydd yn glir. Mae un o chi wedi cael rwy fath o lawdriniaeth. A mae un o chi wedi cael llawdriniaeth ar y galon neu rhywbeth wedi gwneud eich calon. Ok. Os ywch chi yw e, please gadewch fi wybod. Um, ond mae fe yn gwella, ok? Mae popeth yn gwella i chi nawr. Gwad, mae gwad yn rhywbeth fi. Mae'r mae carreg wad gyda fi fan hyn. Um, gwad yn rhywbeth trwyddo i rywun fan hyn. Mae'ch gwad chi'n gwella. ym mis Chwefror, byddwch chi'n teimlo'n well o achos na. Oce? Okay? Um, I fwch dŵr. I fwch dŵr neges i rywun fyna, oce? Okay? I fwch dŵr, mae angen, angen y dŵr ar eich corff chi. Oce, okay, diolch ysbryd. Oce. Okay. Um, gyda'ch iechyd, pidwch ni pethau na'r sy'n mynd i wneud chi dimlo'n wath do, okay? Temtasiwn gyda chi na'r i wneud gormodd, fan hyn, da, i wneud gormodd mis, mis chwefror. Temtasiwn i fy mas, temtasiwn i wneud gormodd, okay? A'r i am angen i chi fy mas weithiau, i chi iechyd, chi iechyd meddwl, right? Ond pidwch cael y temtasiwn i wneud gormodd. Just newch beth sydd angen neud yno chi. Just newch digon fel bod chi'n joio, oce? Okay? Sdim angen i chi fynd all guns blazing fan hyn nawr a fi mas a meddwi a pethau fel yna, oce? Okay? Achos byddwch chi ddim yn teimlo'n well o achos e, byddwch chi'n teimlo'n wath. Oce, okay? just neges fach fyna i rywun wrth ysbryd. Um, ond mae chi, chi'n chi mynd i wella, a chi'n mynd i adael pethau i fynd. Felly bod rai chi wedi bod yn ei gormod, a mae chi, chi'n meddwl chi yn, o, ddim yn grêt ar y foment, ok, ond wrth bod chi'n gadael ambell i beth i fynd, byddwch chi'n teimlo lot fwy egni fan hyn. A ma, fi'n credu os chi wedi bod yn dost, os chi wedi bod yn dost yn ddiweddar, chi'n mynd i dimlo lot fwy o egni y mis chwefror na chi wedi timlo o spel fawr, ok? Ond mae rhaid chi gael gwared peth o'r stwff sy'n tynnu chi lawr yn eich bywyd. Waw! Neges lyfli fyna bois am mis Chwefror. Cofiwch glanhau lan, oce? Cewch gwared ar stwff sydd ddim angen ych arnoch chi, naille yn y bywyd tri dy, y pethe yma sydd gyda ni, oce? Yn yn tai a pethe. Cewch gwared y stwff i jyst i neud lle i egni pur i ddod mewn, oce? Okay? Achos fwy o stwff sydd dyn ni rownd i ni, dyw egni, egni clir ddim yn dod mewn, oce? Okay? Mae angen ni cael gwared pethau er mwyn bod yr egni yn egni pur a egni da. Os oes angen i chi um, cael gwared pethau yn eich swydd neu, neu trosglwyddo peth cyfrifoldebau i rwy'n arall yn eich busnes neu eich swydd, oce, okay? newch e, achos byddwch chi'n teimlo lot fwy egni ar ôl ni. A fel fi'n gweud, pidwch, please, please, please, pidwch cael ysgremo mis yma, a please, os ych chi'n cwrdd â rwy'n newydd, just cymrwch nhw fel mach o hwyl, oce, okay? dyn nhw ddim yn berson, wedyn ni sy'n mynd i fod gyda chi mewn mlaen. So just joiwch beth ych chi'n cael ym mis Chwefror, achos dyw'r person mae ddim mynd i fod yn berson sy'n mynd i fod gyda chi am byth, oce? Okay? Ond allwch chi joio, ond plis pidwch, pidwch ymddiried yn ddyn nhw chwaith, oce? Okay? A os ych chi yn gwella'ch berthynas, ffindwch mas beth mae'ch partner chi felly ddim yn gweithio chi, felly dod rhywbeth bach, bach, bach yw e, oce? Okay? Allwch chi sorto fe mas, a bydd yn rhoi egni chi, byddwch chi'n teimlo lot yn well am bopeth, oce? Okay? Ac felly bod chi wedi bod yn becso fan hyn am eich partner, a bod dim angen, Okay, a os bod chi'n siarad yn nhw amdano bethau, byddwch chi'n teimlo lot mwy ysgafn. Okay. Diolch bawb am fod mae heddi. Gobeithio joiwch chi mis Chwefror. Os ych chi'n teimlo bod y darlleniad mae'n addas i chi, gadewch fi wybod iso, dwlen i glywed wrthoch chi. Os nag yw'n addas i chi, gadewch e fynd a dewch nôl wythnos neu mis nesaf i weld egni y mis neu wythnos newydd. A os chi wedi joio, cofiwch roi bawd lan, cofiwch dan ysgrifio'r sianel, ac mae pob peth bach fel ych chi'n neud yn helpu fi gyda'r sianel. A os oes diddordeb gyda chi fi wneud darlleniadau personol nawr, fi wneud darlleniadau personol fideo ar y foment, os oes diddordeb gyda chi, mae'r wybodaeth i gyd Isod. Tan tro nesa, joiwch mis Chwefror a drychwch ar ôl eich hunain a welai chi yn y darlleniad nesa.